U kemm minnhom jien irid nieħu sigaret break. U ovvjament quddiem il-kamera mhux ħadd pejjeb, allura il-kamera minn qalli minn ħanejlek x'tagħmel. Oqgħod isajd żomm li id-dawl l-LEDs. Ħalli jiena nżomm l-Edwin jgħidilna daqsxejn fuq dan il-building kif sibtuh eċċetera eċċetera. U jien niftakar intfajtek relax, kien hemm koxxa ta' bieb, il-bieb ma kienx hemm, just kien hemm kamra ma tinfetaħ l-imkien. Serraħt idi hekk miegħu, bis-search light hawn, hawn bil-LED, u qed ippejjeb sigarett off camera. U f'daqqa waħda dejt neħu pjaċir nisma' l-Edwin għax bida jiddeskrivi l-post eżatt kif kont nagħmilha jiena kieku. U fl-istess ħin, tal-bliħ men, għadni niftakar għajsa ġrat illum. Xi ħadd qed ikellimni ġo udnejja. Ġifieri qed ikellimni ma mhux kif qed nitkellem jiena miegħek. Ehm, whispering b'lingwa li ma fimx. Ġifieri tgħidix kienet Pollak, kienet Ġermaniż, kienx Kolombjan ma nafx. U għalli xi ħaġa ftit ta' ġifieri forsi kien hemm as one second xi ħadd għalli. U dak il-ħin qed ngħid

U qed ngħid nispjegalhom ġara u dak il-ħin liħor xal it-torċ, jien xalt it-torċ, induru hekk mad-dawra kollha kien building kbir allura tinduna kemm xi ħadd tisma' xi ħaġa. Fuq l-awdjo nqabad?
Eh, le, le, le, ma nqabadx. Ma nqabadx. Ngħidlek literalment jiena waħda mill-patti li għamilt qabel tlajt dan il-programm li jekk Jiena mhux ħa nirrexta, mhux ħa ngħidlek qed narek jew rajtek jew għax il-kejtu meter immarka veru. Jien qed ngħidlek xi smajt. U fis-sakra ma konċ, għajjien ma konċ, ma bdejx nimmaġi l-affarijiet xej. Dak il-ħin kull ma minna, mela dorna jek mal-kamra, mal-din saħol li konna ġafija, u ndurġa din kamra jek bit-torċ, bit-torċ li kelli tiegħi personali, U kull ma nara section mill-kamra jisa maħruqa. Xi ħaġa forsi qabdet hemm ġew jew ħarquha, ġifieri l-ħajt iswed. Però s-saqaf magħluq, twieqi ma kienx fiha ġast litteralment kamra. Ġifieri ma kien hemm ħadd. Ġifieri ma nistax nispjega x'kien hemm. Is-Sedwin kien għadu kemm qal li dan huwa building li sar bla bla bla għamel naqa' riċerka tiegħu u hekk. U kien naħseb xi sptar għas-soldati xaġek ta' dak iż-żmien. Tal-gwerra.
Ta' żmien eh, eh, in-Nazi dak iż-żmien. U xej, dak il-ħin ma sibna xej. Dik li ġrat li dak il-ħin u ġraw aktar stejjer kemm domtem li jien ma stajx nispjega. Ġifieri ehm, Kelli opportunitajiet li nqatta ħin twil waħdi bil-kamera fidi ġa ċimiterju kelli kejtu meter u hekk. Orrejt il-kejtu meter jimmarka ma jina li billi jixalu l-botus tal-kejtu meter ma jfissirx. I mean, ġili konna post li ċelinġajna li jkun hemm xi ħaġa ta' mill-ek sinjal. Kellek xi esperjenza tal-paranormal jew xi ħaġa inspjegabbli? Jew inkella hu fos? Tixtieq taqsamha magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq dawn il-links li ħa ntukom.